Waleýkim Essalam Muhammet Bey şükür gowym öz ýagdaýlaryňyz nätjä jan saglyk. Haý şükür şükür menem gowy sag bol şu gün çakylymy kabul et gelen üçin ýaňky podkastyň ikinji sanyny ýazaýyn diýip şo kitap gowurýan bir adam çagyraýyn diýdim muňa seň gözegime geldiň da göni.
Sag boluň köp köp men minnetdar özümi monçy duýýan hormatyňyz üçin sag boluň. Gatowy!
Gatowy! Indi şu günki asyl temany-a bilýänsiň. Tema diýjek bolýanym ýaňky üstünlik diýmek kitap okamak bilen deňmi? Diýjek bolýan zadym, üstünlige ýetmek üçin hökman kitap okamaly diýen deňdirmä nähili garaýaň? Şeýleräk garaýan, üstünligiň Üstünlige gaty uly itergi spam gaty pikir etýän kitap okamagyň sebäbi ýani şeýle seredip görsek öz ijolamyza seredip görsek elbetde sportsmenler bir gyrat dursa ýöne eýleki üstünlikli üstünlikli işewüýler biznes adamlary köpüsi kitap okaýandyr we men özümem şu wagtky kän ýetişen ýerim ýok ýöne şu wagt etýän zatlaryma alyp barýan işime kitap okan kitaplaryň roly bamy gaty pikir etýän. Dogry, dogry, hawa, şu wagtda özüň asstudent, dogry damy? Hawa, hawa, özüm soňky ýyl talyby, Rumynyýada okaýan. Aha, tüweleme, öwt.
Soň, ondan başga daşda, daşynda näme edýäň? Azajyk gürrüň şol barada gürrüňlere.
Indi men okuwyň daşynda, aýtşym ýalak, kitap okaýan, onda bu günlerde bilýänsiňiz, täze Ýolberet platformasy açyldy, şonda, Işi meýletinçilik etýän. Oň daşyndan bir iş tapdym. Bärde bir internshipdir bir ýany işe meýleş bir talyplar üçin ýörite iş mümkinçilikler bar. Şo nemede marketingden bir Angliýada esaslanan bir firmada neme onlaýn şekilde bir internship etýän. Oň daşyndan boldy öýtýän biram Käwagtlar name iňlisçe filmler zatlar görýända. Hümm hawa eý tüweleme bir bir ýerde oturaňok öýdýän a öňem Türkmenistanda wagtyň a bir praý praý project bar bolsa gujuryn şu zat bilen işleşip tüweleme bir ýerde oturanokdyk ýadyma düşýär. Indi ýönekeý ýönekeý gysgaça bir sorag ýaňky aňsadyndan başlanýar näme üçin kitap okamaly? Meselem.
Gaty gowy sorag. Neme köp gepleşsek soragyňyz ýöne şu soraga jogany düşünmek gaty möhüm. Meňkünçe kitap okamak diýilýän zat esasanam hekaýa, fiction, okasaňyz birnäçe durmuşy ýaşamaga mümkinçilik berýärmikä diýip pikir etýän ätlem. Dogry. Ýani bu birnäçe durmuşy ýaşamak möhümmi üstünlik etjek bolýan bolsaňyz möhüm bir zatda sebäbi ýani adamlaryň siz belkide geljekde bir işde zatda adamlar bilen gürleşersiňiz görüşersiňiz we her bir adamyň öz hekaýasy bardyr her bir adamyň öz gizleýän bir taraby bardyr we kitaplar şu zatlary gowy neme etýär gowy ýüze çykarýarda Meselem, esasan hekaýa kitaplary, beýleki non-fiction kitaplar hakynda gürrüňem etjek däldir, ýagny özüňiziň ösüş kitaplary we o kitaplar, meselem, meniň öz durmuşymda nemeleýli ösüşime gaty köp rol oýnady. Onda men bärde dostlaryma zatda-da, ýagny, Wadylaşýan. Okaýan, kitap okaýanlar bar, ösüş, öz, öz, özüňi ösdürmek ugrunda. Şularam, ýagny, gowy täsirleri görýär kitap okamakda. Elbetde, üstünlige neme, itergisi bar. Hawa, gaty dogry razylaşýan, özümem ýaňy näçe ýaş, mekdep bir ýaş başlamaz alty ýaşdan okap başladym. Bir hili maňa ýaňky kitap dünýäsini açmak gyzykly zat boldy, ýaňky özüm kiçi wagtym ýöne şu bir elime kitap alyp okap bilmesem okansyragam bolup daýy aýdyp berýärdim de ondan aý öýdäkiler geý bolýara şuň öwrenesi gelýän ekende mekdebem indiki ýyl bolanda-da okap başlaly öwredeýin-dä diýip ondan birinji kitabymy men näme okadym-aý, hä Garri Potter bardy. Şony okadym, aý onnoň, menem özüm bilýäňmi, ýa-ha jadygöý zat duýup, ony okaýanmyýin, başga bir dünýäde gezip ýörün. Indi maňa şo gyzykly boldy-da gaty. Ýaňky kitabyň asyl özi maňa gaty gowy täsir etdi, birinji kitap hökmünde. Indi men näme üçin şuny ýatladym şu wagt, birinji kitaby okanymy. Indi her hil, her adam her hili başlaýar. Men-ä şo ýaş wagtym başlan bolsam, hem-hemme kişä şo ýaş wagtda başlamak bir hili durmuşynda ýaňy gabat gelenok-da. Indi, meselem, bir ulalýaň, bir on sekiz, on alty, on alty ýaşaýaň welin, onda şol, şol ýaşda kitap okamana başlajaklara nähili, nähili berip biljek maslahatyň bar? Nädip okamana başlamalylar? Ilki bilen, şu soragym-a Meň öz ýakyn dostlamam berýärdi, garyndaşlarymam berýärdi. Ilki bilen şuny düşünmegiňiz gerekmikä diýip pikir etýän, näme, näme halaýaňyz, haýsy žanr halaýaňyz? Fantastika halaýaňyzmy, taryh halaýaňyzmy, şony bir ilki özüňiz üçin kesgitläň we soň, soň şo, şo saýlan žanryňyzda bir hili okaýmaly diýlen kitaplary okaň. Onnoň, onnoň özüňiz görersiňiz, ýagny, Kitap okamak aslynda gyzykly bir zat. Kyn da adam däl aslynda şeýle seretseň-de. Biraşyk neme endik, biraşyk disiplina bolsa hiç hili okamak kyn däl-de kitap diýilýän zady.
Razylaşýan dogry. Başlajak bolsaň birinjilik bilen-ä meň pikirimçe ýagşy nämäni gowurýanyňy bilmeli-dä. Diýjek bolýanym Ýaňky iň how how näme diýýär-ä how howply zat nädogry kitaby eliňe alyp diýýär sen özüňi diýýär men okamaly sen okamaly diýip okamagyň diýýär iň howply zat diýýär-de ýaňky belli bir o how gowy görmeýän bolsaň alma eliňe kitaby-da meselem şo bir žanrdan naprimer marketing halamaýan bolsaň okama marketing başga zatlaryny okaber gowy görýän zadyň bardyr kitap ýazylandyr hökman bardyr şo ýerde. Olam möhüm zat. Hawa ol-a şo ýagda indi Nähili sorag? Köp okan adam çalt okaýar diýýärler. Nähili garaýaň şu ýagdaýa? Naprmer, çalt okamak gowy zatmy ýa nähilek?
Çalt okaýar diýeniňizde şu manydamy? Sapaklaryny, zatlaryny çalt okaýar, gowy okaýarmy ýa umumy näme okaýyş, okaýyş tizligi näme güýçlenýärmi diýjek bolýaňyz? Indi okaýyş tizligi diýende asyl manyda, ýöne indi menden sorýarlar-a köplenç. Asyl men üns bermändirin. Men gaty köp çalt okaýan ekenim, üns bermändin, onnoň beýlekiler bilen, beýlekiler okanda men seredýän boýun, a onnoň oža ýany ýany bäh bulara ýuwaş ýuwaşrak okaýan ýöne asyl her adamyň informasiýa kabul edilişi bar diýip düşünýän. Hawa hawa elbetde onda elbetde oň oňa inkär ýok, köp kitap okaýan adamlar çalt okar we çalt okabam düşüner-de, ýani bärde es çalt okamak esasy zat bolmaly, ýani düşünmek esasy zat bolmaly, onnoň Köp okan kitap Köp kitap okan adamlar hakykatdanam çalt okar. Meselem, men özüm seretsem, adamlar hakykatdanam geň galýar käwagt. Ýagny bir sahypany, näle diýsemkä, bir minutda zatda Hawa, bir bir minut, iki minutda okaýan-da. Onnoň, ýagny şeýdip Sebäbi adam eýýäm kitap okap öwrenişen, täze sözler öwrenişen, täze sözleme öwrenişen. Onnoň Ikisi birek bire gelýär dogry aýtýaň çalt okamak we köp kitap okamak. Hawa şo ýagdaýa dogrudanam bar ýöne indi ilkinji ýaňky ýaňy bar ýaňky kitap okap başlaýanlaň belli bir edýän alňyşda şuny çaltrak okap gutaraýyn şuny çaltrak okap gutaraýyn menem ýaňky arada bir linkdinde bir post goýan ýüp otyrdym ýylda näçe ýylda ýügrüm ýügrüm näçe kitap okap öwrenem bir zadym diýip Sabyrly boluň diýänine eliňe kitap alsaň, şo kitaby eý çatrak gutaraýynda diýen zat bolmasyn. Şu kitaby alaňda, şundan bir zat öwreneýin, soňam şuny öwrenip bolansoňam durmuşyma geçireýin diýen pikir bilen kitap okap başlamaly diýip düşünýän. Dogry dämi? Hawa. Hawa, neme, biram nememikä diýip pikir etýän-ä. Şu zadam has möhüm zat-da. Birden uly kitaplara ýapyşmaly däl. Birden diýeli klassiklara, zatlara ýapyşmaly däl. Nähili itsemkäm, ilki esasy zat kitaby ýygyryma ýigrenmezlik we kitabyň dowamlygyny getirmekde. Onnoň Dogry. kitap başlamaýa başlajak bolýanlara meň şuň ýalyk maslahatym bar, ýagny her kimde durmuşynda bardyr, aý şu bada birek ýuwaş gidip barýar durmuş diýendiris, käwagt Hmm. diýendiris, ykga durmuş ýaman bahym gidip barýar diýendiris-dä. Onda Dogry. şo ýuwaş wagtlaryňyzda, ýuwaş pursatlaryňyzda a başlaň bir kitaba başlaň, okaň. Şonda Dem öwrenersiňizda has neme dogry okaýşy dogry düşünişi.
Hawa, razylaşýan. Gaty dogry sebäbi özümem ýaňky beýlekilere sorana bir jogap bermeli düşündirmelidä ondan. Ýöne sen okaýaňa diýen men ýöne sen sen ýagşymy başajak bolýaň men oňa irek açdymda diýip bir düşündirmelidä adam ondan. Onda hä owoşa ýagdaýa bar o zat diýip aýandan oýlap başlaýarlar. Dogry.
Ondan başga sorag, başga maňa köp berýän sorag, hä, indi senden soraýyn diýip otyrdym. Indi motiwasiýa diýip bir zat bar. Ylham. Türkmen dilimizde nämeka? Ylham. Ylhamka, ylham, ylham. Indi ylham alyp işe başlamak üçin biznes kitaplary okaman diýýärler. Nähili ýagdaý? Şoňa nähili garaýaň? Meselem, diýeli, Warren Buffett bardyr. Hemdäki günde bäş ýüz sahypa okaýan diýýär. Diýjek bolýanym, günde bäş sahypa okaýanlygy üçin şonça dünýäniň baý adamlarynyň birimikä. Nädip kiretýäň? Edil bar-a, serediň şu Worren Baffet hakynda gürrüň açylsa, bärde UKW-da baglymyka diýip kiretýän sen. Menem bir aşyk nemesini şahsy taryhyny okap gördüm. Adam göni inwestment, biznes kitap okap başlaýar-da, kiçjik eken. On iki ýaşynam nämäni Nýu-Ýork Stok Ekschenje gidip biržasyny aýdyp, Nýu-Ýorkdaky biržasyny aýdyp, şo taýda bir heleýk eýýäm şo taýdaky ekşenjdaky käbir zatlar okap bilipdir-de, ýagny diýeli ýazyk zatlarda. Onda oň meselem ilki kitap okan kitaplary näme eken, biznese, birža degişli, ekonomika degişli bir kitaplar eken. Ýöne aýdyşmalak, ol bir bir aýratyn bir biri bolup biler, ýagny aýratyn ukyply biri bolup biler. Ýöne men özüm Ýa ýaňam aýdyp geçipdikdä bir zat, meselem, kitabyň başga getirýän neme, täsiri nämedi? Aslynda şul bada okap, adamlaň taryhyny okap, käbir biznes kitaplary okap, özüň edýäň-de, men näme işläp ýörün edýän, ot otyryn öýde ýaman rahat ýaşaýan ekenim, adamlar dünýäň gezýän, adamlar ony etýä, muny etýä diýýäs-dä. Onnoň aslynda ýa ýaňky neme, neme ylham meselesi-dä. Onnoň meň pikirimçe Näme, diňe biznes kitaplar ylham berenokmyka diýip pikir etýän. Şahsy kitaplarym ylham berýär. Meselem, bir zady ýetmegi, bir zada näme, başarmagy. Meselem, esasanam nämeler barda, men okan kitaplarym köpüsi näme degişli bolansoň, adam hak-hukuklary meselesi bolansoň kitaplary, olaryň köpüsi näme, aýal ýazyjy bolansoň, meselem, Şolardan kän ylhamlanýardym daraý, bilýän meselem, ýagny mertlik, mertlik tarapdan ylhamlanýardym. Onda oň gaýduwsyzlyk tarapdan ylhamlanýardym. Onda oň başga meselem okaýan kitaplaryň käbiri hekaýa kitaplary bar. O taýda adam, ýagny öz komfort zonasyndan çykyp, Bir täze bir zatlary başarýar-da, bilýän, öz tä täze bir ýeri gezip görýär, täze bir zatlary edip görýär we Dogry. bu, bu zada men edil özüme ylhamlandyrýar. Ýagny, ylham berýär. Ýatmakam şony pikir etýän, men diýýän, ýaman rahat ýaşaýan diýýän, birhili şu zatlaram elimde bar bolup, edemok diýýän, ol meni ylhamlandyrýar we ýaňky Indi başdaky soraga jogap bersek, mümkinçe diňe biznes kitaplary dälmikä diýip pikir etýän. Näme kitaplaram ylham berýämikä diýen. Hekaýa bolan kitaplar, hatda goşgularam ylham berýämikä diýip pikir etýän-de. Nebet şu goşgy meselesi aslynda ýaman neme mesele, aýratyn mesele. Men goşgy öwrenmäne okamany-da gowy görýän ekenim. Ýagny bir hili öň Mekdepde öwrenekkäm oň ýaly zatlar kän üns bermändirin, goşgy-moşgy ýöne ýaman owadan goşgular barda, iňlisçe, türkmençe. Hä, aýdyp geçeýin, bizde Ýolbelentde Ýaran diýip bir oglan bardyr, ady ýaman gowy goşgular ýazýar daraý. Prikol goşgular bolsun, neme goşgular goşgular bolsun, hakyky durmuş goşgular bolsun, gaty çüň-çüň goşgular ýazýan eken. Annoň goşgularam diý diýjek bolýanym, goşgularam adamlary ylhamlandyrýan eken-dä. Eger isleseňiz men ýany arada bir öwrenen goşgymy aýdyp berip bilerin iňlisçe goşgymda soňunda
paýlaşaý. Şu wagt aýdyp bereýinmi? Nä? Hä, näme barada goşgy? Näme hakynda?
Aslynda men bu goşgyny nämede görüpdim? The Crown diýip bir TV show bardyr. Näme hakynda gürrüň etýär? Elizabet ikinjiň hakynda gürrüň etýär. Onda oň şu geçen ýyl dördünji sezon çykdy we o taýda men çykanda heýjanlandypdym. Sebäbi näme bardy-da? Ronald Regana görkezmediler meň nämeme, meni gynandyrdy. Ýöne Margaret Tätçer bar, şo taýda oýnapdy, oýnady. Şo taýda neme bilen Elizawetta şa şa ýaly Elizawetta ikinji bilen ylalaşmaýan ýerleri bolýa. Onuň neme hakynda gürrüň gitýädä. Duşmanlary hakynda gürrüň gitýä. Şonda neme diýä Elizawetta diýä sen diýä beýdip duşman edip ýörme otaý neme sagdan çepden duşman edip ýörme. Ýalňyş bor diýä. Onda şo taýda bir goşgy aýtýada duşmanlyk hakynda. Onda menem şo goşgyny gowuryp öwrenip Ýat tutdum dara. Onnoň Bäh. Men size ony bara neme aýtyp beräýin, soňragyny aýtyp beräýin, sebäbi Hawa. bir bir ýa bir aşyk bir ýadyma düşsün. Boldy, boldy, hawa.
Aý, gaty gowy. Dogrudanam bädeleşýän bara, esil ýaňky menden sebäp soraýarlar-da, şunda ýaly motiwasiýam ýaňky ylham ýok. Näme kitap okaýyn diýýän, men diýýän, seň kitap okanyňdan ylham alan ýok diýýän-ä. Ylham diýýän zat bir daňky daş-töwerekden gelýär, aňky diňe kitapdan däl-de, islendik ýaňky seň aýdyşyň ýaly goşgularym gelýär, ýat görýän bir islendik görýän serial bolsun, kino bolsun olardanam gelýän zat. Şonuň üçin daş-töweregiňe seredip görmeli, bir azajyk näme diýeýin, üns bermeli daş-töweregiňde näme bolup geçikýär, geçýänine. Indi dogrusy geçen bir onki aýlygyň içinde bir öýde otyrdyk, dogry, Ýöne şonda-da indi bir azajyk nesip bolsa hemme zat gowulaşýar. Şonuň üçin açylyp başlansoň bir daşa çykyp görüp bädip şondan ylham alsaň diýýän-de. Indi kitaba gaýdyp gelsek, başga hä, indiki soragym bar. Indiki soragym näme sorag? Indi kitap okap başlaýan, başlanlar bar. Dogrydan, indi okaýarlar aýyp. Bir-iki kitap okaýarlar ondan. Eý men okaýan bolýyn, okan zadym ýadyma düşenok diýýär. Ondan menem diýýän, o, aý sen näme kompýuter däl-ä diýýän, o, hemme zady kelläňe salyp zapis edeňok diýýän. Meselem okaýaň, indi men häzir gürrüň ederin, hä, men aýdaryn, ýöne indi seň pikiriňçe kitapda okan zadyň nädip ýatda saklanmaly?
Aslynda Muhammet geldi gaty gowy ündemä nokada basdyňyz. Aslynda meň pikirimçe ýat tutmak däl-de düşünmek möhüm zatmyka diýip pikir etýän-ä. Ondan Aslynda köp kişi, ine, men daş-töwerekdäki adamlarymda görýän şony, kitap okap açýan adamlarda görýän şony, ýagny iste söz ýatlamak bolsun, iste başga käbir faktlary ýatlamak bolsun, şony bir hili hamala şony ýatlamalymyka diýip pikir etýärler-de, ýary allanýarlar şoňa, bilýäňmi? Kitap ýatlanmak üçin döredilen ýazylýan bir zatda adamlara düşündirmek düşünmek üçin ýazylýan bir zatda Dogry. onda menem başda başda kitaplary okaýamda şony esasam o non fiction kitaplary bolýar özüňi ösdürmek kitaplary informasiýa ite ite dökün bilýäňmi ondan bir hili menem bir hili ýaman e bir bir okaýan ol informasiýa iki okaýan ol informasiýa üçünji okaýan ol informasiýa bir hili belläp alyp galmaly ýat tutmalymyka diýip pikir etýärdim ony hökman däl. Esasy zat meňkmnçe okap gidip düşünmekdäri. Onuň gaty gaty içinde neme birhili wow diýen bir informasiýalar bar. Şolary ýatdyk galsaň bir ýerde neme ýazyp galyp galsaň tak kelläňde galýada. Şoň üçin men maslahat berýän özüm. Men özümem soňky döwür edemok ony. Ýa iki üç ýyldan bäri edemokda. Ýagny bir zat içindäki zatlary ýat tutjak bolamok. Içindäki zatlary diňe düşünmek üçin okaýan. Ýagny öz dünýä garaýşymy giňeltmek üçin okaýan. Şoň üçin arkaýyn hä. Be cool, be chill. Oba, okaýan zatlaryňda lezzet alyň. Neme etmäň, ýat tutjak bolup, neme edip ýörmäň-de. Oba. Indi şolar ýalak. Dogry, dogry. Oba, asyl razylaşýan maňa ýaňky okaýan zadyňdan lezzet almaly. Özüm hem şony, şony edýän. Ýöne men belläp alýan. Nädip belläp alýan? Men kitaby iki gezek okaýan. Ana şo ýerde gyzykly ýeri bar. Birinji gezek okamda lezzet üçin okaýan. Dogrusy doly hiç zatsyz elime galamym alamok diňe kitap ýaňky informasiýany belli bir ýagdaýda näme diýilýär aý daýjestda iňlisçe siňdirýäňdä beýdip ýaňky beýniňe bara düşünmeli ýaňky informasiýany düşünýän to ýest şunda men öz durmuşymda nädip ulanyp bolar diýen pikir ikinji gezek okamda gabat gelýär ýaňky ikinji gezek okaýaňky kitap onnoň hä men ýaňky şu ýerini şu ýerini geçdim welin bara şu durmuşymda şunýanak ýerde gabat geler şu Şuny bir belläp alaýyn diýip, ýönekeý gylyjynda bar tikjagaç goý, ýyldyzjagaç goý, gerek ýerlerini belläp alýan-da. Ýöne o diýdigim o kitabyň içinde hem biziň galamdan çyn bolýan zat däl-de. Sebäbi gördüm-de, özümem gördüm, kitap okaýanlar bar, hemmesi ýaňky bar, üsti galamdan çyzlan. Menem näme etjek bolýan munuň üçin informasiýany diýende, Aý, aý, awtor diýýär, gowy ýazypdyr diýýär. Menem, Aý, gowy ýazylan zat köp dünýäde, hem biz ýygnap çykaý diýende, bolmasa. Ondan, hawa, şo-şo ýagdaý, ýagny okan zadyňy ýatda saklap, Ondan aýdýan zadym ýaňky men ýol berdim platformasynda paýlaşypdym. Şu okan zatlarymy belli bir ýaňky men özüm özüme saklap goýýan. Ýaňky okan kitaplarymyň belli bir näleýin gysgaça mazmunyny öz düşünjim boýunça öz düşünjim boýunça ýazýan meselem iki iki sözlem dogry däl soň gaýdyp gelemde bir kellämde okasam hä ýadyma çorýalyk Biz ene belli bir ýagdaýda okan kitaplaň barda marketingde ulanyp bolar ýalak ýalmasada bir zat satjak bolaňda ýalmasa bir project presentation bolsa meselem speaking kitaplar bolýara nädip gürlemeli illeň öňünde şolar ýaly kitaplar okanyňdan soň şony belläp alsaň belli bir ýagdaýda gerek bolan wagty soň gaýdyp gelip şolardan alyp bolýada şonsyna gowy görýän indi Indiki mesele. Tüweleme siz neme edip bilýän ekeniňiz ýany men şu wagt telpek goýýanda ikinji gerek okap bilýän ekeniňiz men menem okaýan okasym gelýäde ýöne beýdip birinji sapar lezzet alyp ikinji sapar informasiýa almak üçin kynrak özüm üçin kynrak görýän we malades edip bilýän bolsaňyzda. Hä indi ol meň pikirimçe bara Bir okan bolsam şony bar, soň şondan bir hökman öwrenmeli diýen pikir bilen ýaly çykyp gelýän-dä, dogrusy. Sebäbi Men okadym kitap diňe bir Aý okadym şu kitap, aý woo şu kitap okadym diýmek üçin däl, dogrudanam şo kitaby men woo bilýän, gel şu barada gürleşeli diýmek üçin okaýan-da şu kitaby. Diýjek bolan zadym, asyl pikirim şol. Hawa, indi Kitap okamak bar, dogry. Indi şo barada şo bar gürrüň gidip durka men ýene belläýin. Indi indiki mesele näme mesele? Diňe kitap okamaly. Dogrudanam diýýärler, kitap oka, üstünlikli bol, kitap oka, diňe kitap oka. Diýjek bolan zadym, kitabyň gözüni çykaryp okaýanlar bar-a, ýöne hiç hili hereket edenoklar ýa-da şo kitapdaky öwrenen zatlaryny durmuşa geçirenoklar. Şo barada nähili pikir? Hawa.
O näli näli pikirim ba. Kitap neme kitaby gözüni çykaryp okaýanlar bamy. Bar ýöne edil men öz daşjogramda ýany kitap okap hiç zat etmeýän adam az gördümde. Gaýtam ýany biz asyl kitap diýilýän zady bilemok düşünjämizi giňeltmek üçin ulanmaýasmy ýany. Şereketden beter has düşünjämizi giňeltmek üçin, bir zatlary düşünmek üçin okaýasmyka diýip pikir etýän. Onnoň menem şu wagt okan kitaplarymdaky zatlary, aýtýan zatlary herekete geçirýärin, geçiremok aslynda. Ýagny diýeli ine arada Riçtär, Purdäd okadym. Ondan şo taýda näme etýä? Mhm. Ýagny gowy gowy maslahatlar berýä öz finans demäň üçin däraý. Ondan men şo taýdaky zatlary durmuşa geçirýän, geçiremok. Çynymy aýtsam däraý ýöne belläp alyp galýan indi meselem näme diýä häzir bir ýadyma gelsin. Ýagny puluň puluň sowmagyň içindäki taktikalaryny aýtýa däraý. Ondan ýagny Men meşrubat näçe şuwat nemede-de eýlekeýär diňleýjilerimizi gülmegi mümkin bolýyn. Näçe birža okadaýyn, näçe olar şahsy baýlygyň menejmenti okadaýyn. Zaten ýöne pul pula mesele gelende men biraçk sowunjaň adam. Onnoň ony riçterdäki, burdätde, purdätdäki nemäni maslahatlary onnoň özüňiz gözüňize getirýän kän ýerine ýetirmeýäň-ä. Onnoň Men açlym aýtsam görmedim ýani siz siz gören bolsaňyz şoň gal adam belki siz näme gürrüň berip bilersiňizde maňada gyzykly boldy şu wagt. Sebe indi näl ýagdaý meselem meň tanşlam bar tanşlam bar tanaýan adamlam bar bärdede bardy aňarda öýdede bar indi Kitap okamaly diýse, eý, şular beýleki oglan kitap okaýan eken welin, menem okaýyn-da bar-a bir zatlar edeýin nädip indi kitap okaýarlar, dogrydanam okady kitaby, boldy, ondan ýatýar şo kitap ýaňky näme diýilýär, tozan basyp ýatýar şkafda. Sebäbi, hawa, şondan hiç gilek ýaňky näleýin, value alanok, value ýaňky gymmatlygy ýok-da kitabyň, içinde hiç öwrenmedi, diňe okady i goýdy şo ýerde. Seň seň ýagdaýyňam düşnükli, a, ýaňky Rich Poor Dad Poor, is that Rich Poor, ne beýleki nämedi kitabyň ady? Bogati papa bedni papa da orsçasy. Hawa, hawa men orsça okadym, orsça okapdym. Indi ýaňky şo kitapda diýen zady asyl inwestisiýa da köplenç ýaňky personal management, finance, personal finance i investment bar dämi. Indi her zadyň öz wagty barmyka diýän dogry bir ýagdaýda. Meselem inwestisiýa gelen mahaly şo kitaby açyp, şondan öwrenen zatlaryňy belli bir ýagdaýda implement edip ulanyp bilýäň bar dämi. Şo ýagdaýy bar. Indi meselem diýeli belli bir ýagdaýda başga kitaplar bar. Kommunikation skill bar. Men arada bir kitap okapdym, Trey Gowdyň Doesn't Hurt to Ask diýip. Ol awtor asyl özi ýaňky Amerikada politik politik bolan-da, ýaňky belli bir näçe otuz ýyllap dagy sena senatorda gürlän gaty orator adam-da, gowy gürleýär. Ondan şo ýaňky kitabyny öwretýär, meselem, belli bir ýagdaýda şu sözi şuny diýseň, adamlar senden birhili gaçar, belli bir ýagdaýda muny diýseň, adamlar seň bilen kän bir köp bir dostlukly bolar, ýa bolmasa-da başga bir meselem, Deýl Karneginiň Nädip dost edinmeli we nädip gowy gürlemeli kitaby adagdamy? Hawa. Şo kitap şo kitaby dagy bara her gün ulansaňam bolýar o içindäki zatlary diýjek goýan zadym. Indi şony hemme okaýar-da, eý şuny okaýyn, okaýyn gowy kitap ýöne şuny ulanýanlar az. Şoň şol meň problem meselem şu ýerde. Diýjek goýanym Şo kitaby diňe ýa oý okadym kapilka pul salýan ýalak, aý şu kitaby okadym owo meň kapilkam dursun diýen ýalakda ýagdaý. Ýöne şonuň içindäki zatlary ulanmalyda diýjek bolýanym. Ýönekeý meselem Deýl Karnegi belleýär-ä meselem biriniň diýýär gürleşiň diýýär adyny tut diýýär. Adam adama diýýär öz adyndan diýýär süýji zat ýokdur diýýär-ä. Şonuň ýaly naprimýer şony her günki ýagdaýda Meselem her bir her bir durmuş durmuşda gelýän ýagdaýlarda ulanyp bolýar a dogrudan. Hawa. Ýöne şony indi okabam şoňa ökän üns bermeýän adamlar köp. Meniň asyl pikirim şody. Bah. Diýjek bolýanym okaýan bolýn ýöne şondan hiç gezek ýaňky durmuşyňy geçireňokda. Indi Onda. Başga a
Onda meň bärdäki, Durgumyýadaky dostlarym on galak däw bolaýmasa. Sebäbi men bärdäki käbir neme okanlarynda, zat edenlerinde birhilek bir täsirlenip, Eý, men şu kitaby okadym, şu şeý diýýän eken, beý diýýän eken, saat irden ýetde, altda tur diýýän eken diýip, birhili şeýdip heýjanlanyp ýerine ýetirýänler bar. Onnoň hatda men sen çyn aýtsam kän kelläde syryp sygdyryp bilemokda ýa bir kitap näme üçin okaýaň ýany düşünýäň we ýa belli bir derejede öz durmuşyňy üýtgemek üçin hem okaýan kitaplaryň barda ony üýtgetmek üçin onnoň ýani birhili kitap okap hereket etmek ö kybapdaş gelýän zatmyka diýip pikir etýända ýa elbetde aýtdymam ýani hereket etmek üçin okamzok näme düşünmek üçin okaýas diýip ýöne bir hili Menem in arada näme psihologiski kitaplary okapdymda, belki bilýänsiňiz, Mihail Çihenstam, Çizin, Çihans Mihail diýip bir ýazyjy bar. Allajan, The Flow my?
kakasy kim beripdir oňa ol adamy, bilemok welin, ady The Flow diýip kitaby bardyr şo taýda, şo, şo näme, psihologiýada iň meşhur kitaplaryň biridir. Onnoň, Hawa. meselem, men şo kitaby okap bolamsoň, içindäki aýtýan zatlaryny durmuşyma geçirip başladym-da. Onnoň başga-da şeýle diýeli, daş-töwerekdäki görýän adamym zatlam okaýan kitabyny durmuşyna geçirýär. Onnoň çen känçilim aýtsam kellä-de sygdyryp bilemok, ýagny okap herekete geçmeýän kişiler-dä. Hawa, dogry, edil özi. Şol ýaňky Mihaý çyksan Mihaý, The Flow kitaby gaty gowy kitap, psihologiýa ýaman gyzykly. Hawa. Durmuşa bara başgaça garamana kömek etýär. Hakyky, hakyky.
Menem bir täsirinden-a çykyp bilmedim. Üç-dört günden dagy. Hawa.
Şolar ýalak köp kitaplar bar-a, asyl ýaňky ýalak belli bir näme onuň ady instagram sahypa açyp bar-a paýlaşmaly instagramda türkmen çagaçylyk. Hawa aslynda bar-a näme ýagny men şuň ýaly zatlary edesim gelýä-de ýöne belki-de ýagny dogry wagty bardyr dogry Zamany bardyr. Ýani aslynda ýani türkmenleň bir arasynda bir reading community bir neme edesiň gelýär bilýäňmi bir şeýle bir esaslandyrasyň gelýärde ýani kitap diňe kitap gürleşilsin. Sebäbi türkmenler kitap okaýar. Ýani okaýanlar gaty kän gaty köp kitap okaýanlar bar ekenler. Onnoň men şo ýol ýörete-de käwagtlar english speaking hem alyp barýaryn şo taýda adamlar Ýaman ýüz ýetmiş segsen adam ýany kitap gürrüň açylanda ýüz ýüz ýetmiş segsen adamlar ýany goşulýar şo kitap nemesindede onnoň öwrenip boljak zadam kända onnoň aslynda belkide neme Muhammet geldi sizden edip biläýjek zadamyz bolmagy mümkinda instagramda bir turkmen readers diýip bilemok bir turkmen readers tm diýip açyp bolar gowy gowy gowy gowy ýanky pikir aslynda bara näme diýeýin gowy da gulagyma ýakýan pikir. Edip bolaýjak zat-da, ýaňky proýektler bilen arasyndan alyp edip bolaýjak zat we hem özüm üçin hem gowy bor, öwrenmäne, öwrenen zatlarymy paýlaşmana, beýlekiler üçin hem, ýaňky kitap gözleýänler bardyr, belki, men okajak, meselem, men okajakdyryn, ýöne nämeden başlajak bolýan bilýän däldirin. Onnoň ýaňky biz ýaly, biz ýalaklar gelip kömek etýär-de, meselem, şu kitaba gowy, şuny-şuny okasaň, ine, şu ýerden, şu ýerden güýçlenersiň, meselem, kommunikasiýa bolar, ýa bolmasa ýaňky personal, finance bolar, dogry dämi? Indi Dogry.
Eee, ola şol.
Indi eee, näçe kitap okanyňy soraýynmy? Bilýän al, ýatdan bilýän dälsiň. Menem bilemok, kim bilýär? Ýok. Hawa.
Şonuň Ýok, üçin indi bilemok. şu hemme okan kitaplaryňdan belli bir öwrenen zadyň näme? Bir zat. Hemme kitaba degýän, ýaňky, meselem, men aýtdym-a ýaňky, kitap okap öwrenen zadym, sabyrly bolmak, meselem. Seň, seň ýagdaýyňda näme?
Men şu pikir öň şu sorag öň pikir etdim öz kellämde we şunhalak jogaba geldimde pyşman bolmazlyk dara ýagny şo nemäni şo pyşman bol bolmak duýgusyny eliňden geldiginden geldiginden azaltmakda onda biz durmuşymyzda gaty köp neme etýäsmyka diýip pikir etýän. saýlawlar bilen ýüzleşýärsiň käte pikir etýän bir zat saýlamaly bolýarsyň käte pikir etýän bilýän dogry ondan ýagny kim näme diýse diýsin meň pikirimçe adamyň içinde common sense diýip bir zat bar gut feeling diýip bir zat bar dara ýagny duýýar näme nämäň dogry nämäň ýalňyşdygyny bilýäňmi ondan şo taýda näme haýsy zat edende Iň köp ökünjegini haýsy saýlan haýsy ýol saýlan iň köp ökünjegini duýýam gadyp girdä menä duýýan bilýäňmi onnoň şu kitaplary okap diýeli neme men dramalar okamany halaýan hä bulkarda aýdaýyn hiç barlap görmedik žanrym detektiw detektiw žanr biram komiksler onam barlasyň berip görýä sä ýani nirden näme öwrenjegiň belli dälä biram muňa zatlar üýtgeşik zat barlamak Barlamak kreatiwnostiňem güýçlendirýär-de. Ýa neme, döredijilik nemäňizem güýçlendirýär. Indi gaýdyp gelsek, men kitaplardan iň öwrenen, öwrenen iň güýçli sapagym neme, gelejekde pyşman, pyşman, pyşmanlygy azaltmak-da. Ýagny, pyş, pyşman däl-de, puşman diýilýär, türkmen, türkmen sözünde. Regret-da, regret.
Haw haw regret etmezlik. Onnoň meniň pikrimçede meniň pikrimçe şu durmuşda iň möhüm zat mykadip etýän şu pyşman bolmazlykda. Ýani şony eliňizden gelende azaltmaga başaryň meniň pikrimçe. Razylaşýan razylaşýan gaty gowy pikir aslynda dabara. Indi ýaňky detektiw diýdiň bolin Gaty zatda barlap görmeli žanra detektiw dag wapşe men özüm gaty detektiw söýer söýergen diýjek bolýanym ýaňky Weý ha. Ow. Aslynda ýok näme edip gördüm men detektiw paşşit detektiw thriller bir kitap okap gördüm ady the other people näme CJ Tudor tarabyndan ýazylýada. Bir britan, bir britan aýaly hökmünde ýazylýar. Biram şuny okap başlamda, ýaňy bir şul ýazyjyň iki sanyja kitaby çykypdyr. Şoňa-da begendim. Sebäbi bir yzarlap boljak bir ýerde, göni, ýagny bir-iki-üç sany kitaby okap, onnoň şu kitaby okap gördüm, ýaman haladym. Thriller, ýaman birki ýüregime degen ýerleri gaty kän boldy. Birhilek, bilemok, Homet geldi, sizde şoňa ýaly birki duýgy bolýarmy? Käwagt bir, bir zat oka, birki Kitap kitap okap otyrkaň şoň ýaly duýgulary ýaşamak mümkin dälmi kädip ýa-da birhilek ýany hakykatdan breath taking diýýär amerika ony hem iňlisler ýany birhilek bar zat ýatdan çykar ýaňy näme bolar kaşataý diýip pikir etýän onda şu the other people kitabynda şo şoň ýaly pursatlar kän birhilek meselem ine iň duýgulanan ýerim şu taýda bir kiçjike çaga hakynda gürrüň gitýär kiçjike çaganyň ogurlanmasy hakynda ogurlanmak sözi dogrymy bilemok ýöne şo kiçijike çaga neme edilýärde indi ogurlanýar diýip dowam edibereli ogurlanýar we bir nokada gelýär kakasy hakykatdanam ýagny şunça ýyllap hiç hili neme etmeýärde umydyny ýitirmeýär ýöne kitabyň ortaraklaryna bir ýerde bir çirek Şo çagaň ölende gerek ýüzde togsan bir subutnama bar ýa-da bir zat bar. We şo şu CJ Tudor şo ta kakasynyň geçirýän duýgularyny şeýler gowy düşündirýär-de ondan bir elek hany ýani içiňden öz okap otyrkaňam ýaşaň gelýär gözüňden bir eý ölmedik bolaýsa-da o çagasy kiçijik gyzjagazy diýip bir elek okan we täsirlenen kitaplaryň biri The Other People. Parsça detektiw öýtýän bulam ýöne. Hawa gaty dogry bellek geçdiň men asyl ýaňky ha ine gyzykly zat aýdaýyn ýaňy bilýän diýýälerde men Şerlok Holmsyň fanady indi maňa diýýäler Çynaram? Hawa indi maňa diýýäler aý Şerlok Holms gördüm öý gaty gowy kino diýýände gowy gowy kino diýip gelýäler ony menem diýýände kitabyny okap gördüňmi ýa kinosyny gördüňmi diýýände kinosyny gördüm diýýärde onda menem aýtýan aý bolupdyr onda diýýär bar gitde kitabyny al kitabyny okap gör onda diýýär soň gürleşeli diýýän

Men özüm-ä ýaňky klassyky detektiwi gowy görýän. Edil häzirki modern zaman detektiwinden bar-a, okan bolsam iki çokanda, üç sandan okandyryn. Ýaňky kim bardy? Edil häzirki ýamana Jon Grişem bardy. Modern detektiw Jon Jon Grişem bardy. Abduction kitaby okap gördüňmi? Owez Abdakçyny okadym. Ýene bir-iki sany roman romanlary bar. Ýöne men köplenç bar-a klassyky detektiw okaýan. To ýest kimleri? Agata Kristi bardyr, Gilbert K. Çesterton ýa bolmasa ýaňky ondan başga-da Şerlok Holmsyň ýazan adamyň ady ýadyma çykdy. Kimdi ga? Bir zat doýlar. Donan, donan, don, donan koil, donan koil wadyr. No, donan koil. Meselem, zetde seti okajaklar üçin şu ýerden başlamagy maslahat berýän da. Dogrusy, şol üç, üç, üç sany adamlardan. Näme, näme diýjekdiň? Şu taýda belläp geçmäni bir zatmyka, belläp geçmeli möhüm bir zadymyz barmyka diýip pikir etýän. Arda maňa bir dostdan biri sorapdy, diýipdi, Non-fiction-dan fiction tapawudy näme diýipdi? Ýagny hekaýa haýsyny okamaly diýipdi däraý. Onnoň men şuny belläp geçipdim, möhse maslahat berýän diňleýjiler, bizi diňleýänler. Eger kitap kitap neme endigini, kitap okamak endigini özüňizde edinjek bolýaňyz, Bolýan bolsaňyz nämeden başlamagy meňkimçe non fiction ýagny hekaýa däl kitaplardan ýagny self development kitabynyň öz özüň ösdürmek kitaplardan başlamaň neme hekaýalardan başlaň fikşinden başlaň fantastika fantastikadan başlanda eger okamak endigini özüňize goýjak bolsaňyz şonam belläp geçesiň belli. Hawa dogry badalaşýan özüm aýtdym-a ýaňky Garri Potterden başladym diýip. Sebäbi Ýaňky hekaýa fikşn kitaplar köplenç ýagdaýda bir hile şol durmuşyň içinde ýaşap şol ýaňky kitabyň içinde gezip ýaňky ýaňky adamlar bilen gahrymanlar kitabyň gahrymanlary bilen belli bir ýagdaýda şo bir zady duýýaň ýa bolmasa bir zat bolsa wah bir zat boldy ýa bolmasa bir bir zat gowy zat bolsa ha bir gowy zat boldy diýip bar a hobit bady hawa ýaňky garri potter bady hobit bady türkmençesini bilemok. Wlastilin kolesy kitaplary bara trilogiýa. Hawa. Şolar bady gaty gyzykly men naprimer ýaňky non fikşinden başlajak diýenler üçin da. Ondan täze täze ýazyjylardan Markus Zuzak bady kitap ogrusy diýip kitap. Türkmençe ady o kitap ogrusy. Hawa. Orsçasy knizhny knizhny warovka i book thief. Ýaňky kitap aglatdy da soňunda bara ýan şo dereje gyzykly kitap. Ynanaý ýaňky dört ýüz sahypa kitap bara Bir hepdede bir hepdede bir hepdede çekmezda ýaňky fikşin gynanýan näme üçin bir hepde çek ýaňky gyzykly bol sebäbi okadymda ýaňky içine girip okaýan ondan gör görüp etjemok näçe sahypa ol kizinde meselem dogdam norm fikşin şoň üçin bar aý şon ýaşuly ýaly kitaplary ikinji gezek okanda efekti ýok diýjek bolýan bilemok meň üçin şolar ýaly men bir okadym ondan bolup geçen zat bolany üçin ikinji efekti ýok indi Bäh. Tüweleme köp gülledik öýdýän bu gün. Indi ýap ýap gyzykla. Hawa hawa dogry ola dogry. Indi ýapmak üçin soraglar bardy. Meselem ýaşlar üçin üç sany hökman okanmaly kitaplar.
Indi bu soraga meňkümçe jogap bermek kynmyka diýip pikir etýän sebäbi bu soragy aslynda kim gowy Tyk tyk diýip jogap berer. Altmyş ýaş, ýetmiş ýaşly adamlar jogap berip biler. Sebäbi o näçe kitap okap giden kişiler däl olar. Ýöne şu wagtky okan kitaplarymdan üç sany hökman men maslahat beräýjek kitaplama diýme ýaňky The Flow kitaby. Sebäbi aýtym ýaly gysgaça nämelerinden belläp geçeýin. The Flow kitaby sebäbi bu kitap näme hakynda durmuş näme durmuşda bagt tapmak hakynda daraý we Ynanyň, şu ýazyjysy, ýaňky Mihaý Çihins Mihaýl şol durmuşynda gaty kyn zatlary geçip geçiripdir-ä, ýagny ölüm, ýakynlarynyň ölümini gördi, zat boldy we ýene-de näme hiç zada garamazdan şul adam bagt hakynda gür kitap ýazýar-da, bilýäňiz, onnoň Şol şo şo geçiren zatlar bilen şu kitaby okanyňyzda ýagny täsirmen täsirlenmezlik mümkin dälda. Onnoň hökman maslahat berýän bu kitaby neme birazjyk arkaýynrak spakoýnyrak kellede okaň sebäbi käwagt nemesini ýitirmek aňsatda yzygiderligini. Onnoň ýaňy ýakynlarda okan kitabyma ady demi öz Instagram akkaundymda kän reklama etdim. Iňlisçesi To Kill a Mockingbird'dir. Ýani türkmençe men özümçe serçäni öldürmek kitaby diýip neme etdim-de terjime etdim. Harper Lee tarapyndan ýazylýar we bilýänsiňiz Harper Li durmuşyny iki sany kitap ýazýar. Biri şu, birem şuň şundan birnäçe ýyl soň bolup geçýän wakalar hakynda kitaby Go Set Set a Watchman diýip aýtýan, ýalňyşmasam-da. Hawa. Onda bu kitaby näme täsirlendi? Aslynda bu kitap beýle wow nemeler ýok, hadysalar ýok. Bilýäňmi? Ýöne kitap Ýagny birinjiden a kiçi-kiçi bölümlere bölünen we okamak aňsat. Ýagny iki sahypany üç sahypadan soň bölünýär-de, onnoň okamak aňsat we näme diýseň birhilek köne ýatlaýan kitaplar bar, nostoljik kitaplar. Ýagny awtor şo neme içindäki gürrüň edýän kişi öz çalan çalyk neme hakynda gürrüň berýär-de, şoň ýaly kitaplar täsiri uly mukadip pikir etýän. Onnoň Bu kitabam asyl neme seretseň temasy kän üýtgeşik birhilek indi şu wagtky döwür üçin üýtgeşik bir tema däl neme hakynda gara tenli ak tenli adamlaň arasyndaky edilýän diskrimination hakynda dara aýrym aýrymcylyk bolýa öýtýän onda şo hakynda gitýä indi şo döwürlerde belkide ilki ilkinji ýazylan kitaplar biri biri bolup biler şo gara ten ak tenli adamlarynyň arasyndaky bolup geçýän aýrymcylyk Ýani diýşime tema üýtgeşik bir wow temasy däl. Içindäki bir hilik sizi özüne baglaýan zady şo bir çagalyk nemesi bar içinde ýani çagalyk nostalgiýasy bar dara okanda şony duýýaň. We üçünji maslahat berjek kitabym haýsydy? Türkmen edebiýatyndanmy? Ýok, türkmen edebiýatynyň kitaplaryny men az okap gördüm, gynansak, aslynda aý, ýok, az okap gördüm, hatda hiçem okap, hiç okap görmedim, gynansak-da, ym, näme bardy, eger, näme, e, durmuşym, myň bir hili häsiýedimi üýtgeden kitaplaryň biri, a, Mhm. nämedi, Aleks, Aleksandr Seg, Sergeýewiç Puşkiniň, hä, ýok, Puş, Puşkiniňkima? Ýok, Lermontowyňky, bagyşlaň, Lermontowyň Geroý našego vremeni diýip bir kitap bardyr. Biziň zamanamyzyň gahrymany.
Şo taýdaky esasy gahrymanyň ady ýadyma düşenok, ýöne şolam ýagny şo edil şo wagtlar men ýedinji sekizinji klasda okadym o kitaby. Şo wagtlar täsiri maňa uludy. Sebäbi Şu taýdaky Lermontyň esasy gahrymanyny aslynda erbet gahryman, erbet häsiýetli gahryman, ýöne men şeýlek ynam, özüňe ynamgy we özüňi söýmeliligini öwrendim şondan aslynda-da. Onnoň şo kitaba maslahat berip bilen Puşkiniň, we Lermontowyň, bagyşlaň, Biziň zamanamyzyň gahrymany kitaby. Gaty gowy, gaty gowy, owo. Men asyl köp diýän, bir Kitap okaňda hökman öz edebiýatyňy okumalaýal-da, tapawudy ýok. Dünýä edebiýatyndanam okamaly, başga dillerini, başga zatlaram görmeli. Her her her ýazyjynyň öz özüniň dünýä garaýşy bar. Şony düşünip, hawa, he her her diýjek goýan zadym, meselem, şu bir zada şu oturan ýeriňe seretseň, ondan a o tarapdan seredip görmeli, aňyrdanam seredip görmeli, o ýerden seredip görmeli. Şo belli bir topika düşünmek üçin ýa-da tema düşünmek üçin. Gaty gowy, sag bol, ýaňky üç kitaby, diňleýjiler belläp alyp, soňam nesip bolsa görerler-de, açyp okap, nähili ýagdaýlary. Ýaňky üç kitap, üçüsinem, ýalňyşmasam, oba okadym öýdýän, üçüsinem okadym. Gaty gowy.
Men, hawa, menem, menem aslynda ýaňky şu üç kitaby men okamalymyka diýýän, ýaşlar üçin. Ýaňky belli bir ýagdaýda ýa karýera başlamazdan öň ýa bolsa flow esasanam ýa birinji bellän kitabyň belli bir ýagdaýda durmuşa başgaça ýaman başgaça garaýar aýdyr kitap bara. Ine naşe kitap okadym goýun bir hile oýlandyrýar. Mun mundan öň näme işläp ýördüm aýdýan-da özüme. Owa. Owa şo ýagdaý bar. Indi bir ýapma soragym. Size soragy barla gyzyklanýan nireden sorap bilerler? Nirä gitmeli? Social media başga nireden? Hä. Meň aktiw ullanýan platformalaryň biri Instagram. Instagrama girip bilerler. Neme Avdy diýip ýazylýar we aşagynda neme bardyr, probeller bar. Bäş sanakmy, dört sany probel bolmaly. Ikinji has köp ullanýan nemem, platformam Telegram. Olam neme kyrk, ýedi ýüz ýetmiş bäş, iki ýüz dokuz, dört ýüz kyrk bir nomerden habarlaşyp bilersiňiz. Bally, bally.
Buram Ony Şolaň ikisinden Ony- habarlaşaýyň o esasy. Ha. Hawa, e, diňleýjiler soragy barlar, e, size arkaýyn ýazyp, kitap, kitap meselem bir gelip biler, a, haýsy kitaby okyp başlaýyn diýse, näme gowulaýyn diýip sorag bir gürrüňdeşlik bä bolsa. Hawa, özüň hem-ä gowy görýäň öýdýän-ä, gürrüňdeşlik, networking, täze adamlar bilen gürrüňdeşmäni, pikir alyşmany. Hawa. Hawa hawa ynanmarsaňyz şu soňky iki hepdede şeýle bir kän türkmenler bilen tanyşdym da. Ýaman her hili neme Wýetnamda okaýan türkmen bar. Neme Ýužnyý Afrikada neme Gündogar Afrikada okaýan türkmenler bar. Işleýän türkmenler bar. Onnoň ýaman türkmenler köp ýere ýaýrapdyr. Onnoň şeýle bir üýtgeşik üýtgeşik nemeler bilen gelýärler-de ýagny durmuşy durmuş öwr durmuşy sapaklardan gelýärler oýun ýaman hal ýany ýany ýazyň arkaýyn garaşýan hökman gürleşeris wagtym hökman kitap kitap mesele bolsa hökman wagtym aýyrmaga taýyn Dogry.
Gurbada Elif diýýär, adam üçin ondan uly bagt barmy diýýär. Hakyky hemme ýerde türkmen, türkmen, türkmen, türkmen ýaýrapdyr. Muhammet gel, asyl sizdenem neme, ýany gowy birhili Mundan öňem, ýagny, kän ýazyşýas, zat etýäs. Asylam sizden ýaş ýazyşlarymyzda ýüz segsen kitabyň üstünden ýazyşýasda. Üns beren bolsaňyz, oňa kitap okamak adamlary näme etýär? Birleşdirýär.
Hawa, hakyky, birleşdirýär. Kitap okamakda hökman näme interesiň bar bolsa, belli bir ýagdaýda adama, adama şonuň näme polza diýýär, adama belli bir ýagdaýda bähbit getirýän bolsa, adamlary birleşdirýär. Hakyky. Hawa-hawa. Köp sag bol, Abdyrahym. Ýaňky çakylamy kabul etdiň, ýaňky ýa ýitip, ýa ýykman geldiň, gürleşdik, gaty gyzykly boldy. Tüweleme, wagtyň geçenini bilmän Size sag galypdym. boluň.
Ýaňky Hawa.
Hawa-hawa, kitap, kitap meselesi bolanda bar-a, gürleşesiň gelýär köp ýagdaý. Hawa sag bol köp köp işiňdede üstünlik okuwlaňda işiňde üstünlik. Sag boluň size we işiňize we podcast gaty hadym öňki sanyny Merdan Ataýewden diňledim haladym işiňde üstünlik dowam etmegini güýçli şekilde neme etýän gollaýan we aslynda şuny belläp geçesim gelýär men myhmal çagyrylýan birinji nemäm dara interwýumy näme bolsun we men bu zatlar hakynda aslynda interwýu meselesini öň kiçikden arzuw edip gelýän-de, bilýäňmi? Onda biri menden interwýu alýar-da aýtýar. Onda bu maňa şeýip näme şu şuňňalak bir teklip bilen geleniňizde gaty monça boldum. Size-de sag boluň.